Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Si hunn eis endlech erëm aus dem Studio erausgelooss a lo maache mer d'Gameland onsécher. Wat mer alles sou erlieft hunn a villes méi elo fir iech!

Bei en Event ginn, dann hu mer leider just ee Spillbäitrag, mee. Ah et ass rem souwäit, mir kënnen endlech säit Mee den neie Zelda spillen! Viru 6 Joer ass jo mat der Switch och Breath of the Wild erauskomm a soumat deen éischte Zelda op der deemoleger neier Nintendo. Mat Tears of the Kingdom si mer elo bei zwee Deeler fir déi portabel Konsoul a gëllt soumat och als Fortsetzung. Mir wëllen hei natierlech net ze vill verroden, well et ass natierlech ëmmer am schéinsten, wann een alles ronderëm fir sech selwer rausfënnt. Mee mir wëllen bëssen vun neie Funktiounen weisen, wat oder wat sech net säit Breath of the Wild changéiert huet an natierlech e bësse méi. Storytechnesch kritt dir hei sécher keng Spoiler, wat wuel relativ offensichtlech nei ass bei Tears of the Kingdom sinn d'Himmelsinselen. Sou ass een net nëmmen an Hyrule um Buedem ënnerwee, mee och wäit uewen an der Loft, wou een sech ganz am Ufank ganz vill muss vu Platzen eroffale loosse fir weider ze kommen, mee de Link ass eisen Held, dofir mécht een dat schonn, Zwinker. Mee op den Himmelsinselen ass et eigentlech genau sou wéi um Buedem, et si Géigner do, et si Shrines do an et kann een Zutate fir ze kache sammelen an natierlech kann een alles erkundegen. An direkt ganz am Ufank léiert een och eng nei Spezies kennen, déi sougenannte Konstrukter. Bei hinnen handelt et sech ëm Roboter, déi haaptsächlech ee Programm agesat kruten, an dee se dann duerchféieren, bis se sou gesinn deaktivéiert ginn. All Konstrukt huet seng Aarbecht a setzt alles dofir, datt se erfëllt gëtt. Mee natierlech ginn et net nëmme gutt Konstrukter, déi engem hëllefen, mee natierlech och déi, géint déi ee kämpfe muss.

A propos Schräine komme mer direkt zu deenen. Et kennt ee se schonn aus Breath of the Wild an och an dësem Deel si se erëm présent. A bei deenen huet sech ofgesi vun der Optik net vill changéiert. Sou gesi se vu baussen. Genau sou aus wéi Steen, wou gring liicht, wou ee vu wäitem och gutt erkenne kann. Da gi se mam Link senger neier Fäegkeet aktivéiert. Dozou zielen ech herno méi am Detail. A soubal een dobannen ass, muss een Rätsel léisen. Déi gi vun Basic, Komm vun A op B, iwwer Léier Techniken fir Géigner ze besiegen, bis zu Du hues keng Waffen oder Rüstung, gewéins. Wann de Wee fir de Schrein ze erreeche méi komplizéiert war, gëllt dat schonn als Prüfung fir dee Schrein an et muss ee sech nëmmen nach de Seegen siche goen. An och hei, wéi een et kennt, wann ee 4 Schräiner fäerdeg huet, kann een een Häerz oder een Deel Stamina siche goen. An als kleng Side Note, de Seegen kënnt vun anere Personnagë wéi bei Breath of the Wild. Hei sinn et d'Herrscher vun Hyrule, den Rauro a seng Fra Sonia. Vill méi verrode mer awer nach net zu hinnen. Sou, da komme mer elo zu eppes ganz Neiem, dem Link seng nei Fäegkeeten. Wéi schonn erwähnt a virdru gewisen, benotzt de Link seng Hand fir d'Schreiner ze aktivéieren bzw. opzemaachen. Direkt ganz am Ufank kritt de Link vum Rauro déi sougenannt Ultrahand, bzw. et gesäit een dass de Link een Aarm huet wou net direkt zu Beie passt an domadder benotzt en och all seng nei Fäegkeeten. A mat deem kritt en awer och Fäegkeeten déi zimmlech cool sinn. Dozou gehéieren, Saachen opzehiewen, hin an hier ze beweegen, ze transportéieren, Zäit temporär zréckzedréinen an ofzebriechen, wann een d'Fäegkeet net méi brauch. De Link kann duerch eng nei Fäegkeet vu mat senger mat sengem Aarm kënnt duerch de Plafond beziwungsweis de Buedem sprangen a kënnt uewe rëm eraus. 't ass ganz egal wéi laang de Wee ass wou en duerchspréngt, soulaang de Plaffer iwwert sengem Kapp net ze wäit fort ass. An wat ech een zimmlech coole Feature fannen, wou och ganz nei ass, de Link kann mat all méiglech Material all seng Waffe stäerken, egal ob et e Steen ass wou en um Buedem fënnt oder Loot vum Géigner. Ech perséinlech fannen dass doduerch dass ee seng Waffen beliebeg stärken kann, gi se hei awer och menger Meenung no méi schnell futti. Dann hat ech och virdrun kuerz erwähnt, dass ee kann Zutaten sammele goe fir ze kachen. Dat ass natierlech hei genau sou wéi een et kennt. Et geet een an de Menü, et wielt ee bis zu 5 Saachen aus an domadder kann een dann Gerichter kachen an och rem mat speziellen Effekter. Ee klengt Detail wou se hei awer e bëssen anescht gemeet hunn, de Link zummt bekannten Zelda-Melodien während dem Kachen. Pass eng Kar ganz gudd drop op. Wann een dann mol d'Himmelsinselen oder op déer wou ee grad ënnerwee ass färdeg erkundet huet an et kënnt een erof, ass een op der selwechter Kart ënnerwee wéi deemols bei Breath of the Wild. Wann ee bis um Buedem ukomm ass begéint een och bekannte Géigner erëm. Den Ënnerscheed zu dësem Deel, se schéngen all eng Art Koppschmuck ze droen. Hei ee klengen Tipp, Wann een eng Waff hëlt an dann dat jeeweilegt Material vum Géigner beziehungsweise Kopfschmuck hëlt a mat der Waff verbënnt, zerstäit déi seng Waff. Ass zimmlech cool an d'Waffe kann ee wierklech extrem stäerken domat. An hei uewe selwer beweegt ee sech dann duerch déi verschidden Deeler vun der Map, wéi ee se scho kennt. Et kann een bei d'Zoras, bei d'Gerudos, bei d'Orni a bei d'Gorone goen. Wéi ee Wee een als éischt hëlt, ass jiddwerengem komplett fräi iwwerlooss. Fir d'Map opzedecken, ginn et hei och rëm Tierm, déi ee scho kennt. Hei ass dat awer dann e bëssen anescht gemaach, soss huet ee missen op een Tuerm eropklammen an da mam Shika-Pad aktivéieren. Hei awer hëlt ee säi

Pura ass och ee vu ville Charakteren, wou een ëmmer aus Breath of the Wild kënnt. Mee tëschent Breath of the Wild an Tears of the Kingdom sinn effektiv e puer Joer vergaangen, dat heescht déi meescht Charakteren, wou bei Breath of the Wild méi jonk waren, hunn natierlech e klengen Altersboost krut. An hei funktionéiert Pura als, wéi soll een et erklären, als dat wat d'Saachen erfënnt. Et ass net nëmmen Pura wou ee kennt vu Breath of the Wild, mee et sinn der nach vill dobäi. Dann ass et um Buedem wéi och am Himmel esou, dass een dee bekannte Koroks fënnt. Sinn de Karoq. Hues mech fonnt. Gratulatioun. Hei e Stéck Schäiss fir dech. Bei Breath of the Wild waren et der ëm 900, hei soll et der anscheinend méi ginn. Wat se hei nei gemeet hunn, et sinn net nëmmen eenzel Koroks, déi een souwisou bal net fënnt, mee heiansdo läit mol ee mat engem Kuerf, deen duebel esou grouss ass wéi hie selwer, einfach am Wee an e seet, e wëll zu sengem Kolleg an ass awer ze midd, fir sech selwer op de Wee ze maachen an e kënnt einfach duerch säi Risekuerf net méi op een. De Link, sou gutt wéi en ass, setzt alles dofir, dass der en beienee fannen. An da kritt een och zweemol e Koup Schäiss an net nëmmen een. Wie léif. Een Deel vum Spill haalt awer wierklech ganz kleng. Dat ass och eppes wou ganz nei dobäi komm ass a wou ech absolut net gebraucht hat, den Untergrund. Et ass donkel, et ass voller Géigner, nee merci. Mir halen den Deel esou kleng, dass mer nëmme weisen wéi een en Deel vun der Kaart aktivéiert. Ok, ciao. Ech kéint nach esou vill zielen, mir kéinten esou vill weisen. Et huet een op all Millimeter am Spill eppes ze dinn an et gëtt engem einfach net langweileg. Et huet een op alle Fall deelweis vill ze vill ze dinn. Et weess een heiansdo net, wat een als nächst soll oder wëll maachen. Schonn eleng mam Himmel, Hyrule selwer an den Untergrund, wou een erkundege kann. Et ass een einfach laang umgaangen. Mat all den Höhlen, mat de Brunnen, all Niewemissioune wou ee maache kann an an an an. Ech soen et net nëmmen als grousse Zelda-Fan, mee och einfach well et Fakt ass, Zelda ass a bleift eng verdammt gutt Franchise. Si hunn souguer no sou engem Deel wéi Breath of the Wild bewisen, et geet nach besser, mär kënnen nach nei Saachen dobäi maachen. An dann einfach déi Story wou sech ëmmer rëm afale loossen a wou dann awer sou vill Sënn ergëtt, dass et scho komplett verréckt ass. Also mat Tears of the Kingdom huet sech Nintendo rëm bewisen a mir sinn och einfach grousse Fan. Ech fläit ganz dezent e bësse méi wéi déi aner. Mee mär sinn all der selwechter Meenung, et ass einfach ee Spill wou ee muss spillen an einfach ka genéissen. Mido out. An erëm en Event iwwerstan an jiddereen huet gutt iwwerstan, et huet kee gekrasch. Ass dat wierklech esou? Ënnert eis, ech wëll net méi wierklech mam Ido zesumme schaffen. Jo gell, also esoubal en neie Zelda dobaussen ass, an du bass deen allerbeschte Zelda Fan dee mir hunn. An deem Sënn, ciao, ech ginn nach Korok sichen. Ciao.